Hallo a wëllkomm zréck zu engem neie Video. Haut weisen ech iech rëm alles wat ech iessen an jo do fänke mer moies un beim Moiesiessen an zur Ofwiesslung iessen ech kee Müsli mat Mëllech mee ee Müsli mat Jughurt, einfach ee wäisse Jughurt vun Alpro an dann maan ech normal Haferflocken derbäi An dann nach sou ee Schoklasmüsli, also wat och haaptsächlech Haferflocke sinn, an nach e puer Schoklastécker. An da vermëschen ech alles. Gesäit zwar dann net sou schéin aus, mee et mécht et awer méi einfach fir ze iessen. An da maan ech eng Kaki dobäi an dat Ganzt gëtt dann nach mat Leinsamen getoppt. Dann komme mer schon zum Mëttegiessen. Ech hat nach virgekachte Bulgur. Deen huelen ech einfach aus menger Tupperware, maan en a meng Schossel an eng grouss genuch Portioun. Dann do derbäi kënnt Feta an nach e bësse Cornichon an dann nach jo Kirschtomaten kleng geschnidden an dann dat ganzt mat e bësse Leinöl iwwergoss als Dressing. Dat ass och ganz gutt fir ja gesond Fetter. Dann dat ganz nach mat Peffer an Salz wierzen. An dann ass dat den éischten Deel vu mengem Mëttegiessen. Alles nach gutt vermëschen, fir dass och den Ueleg iwwerall hikënnt an eben ja dat zu eng äh, Kalzalot gëtt. Dann den zweeten Deel vu mengem Mëttegiessen ass ähm, esou een Lënsen vegetaresche Burger, deen ech den Dag virdru mat menger Mamm gemaach hat. Du hunn ech nach ee Stéck Brout vun, vum Dag virdru gehat, bësse Ketchup drop, dann jo Rucola derbäi. Dat Ganzt war aus engem Rezept, wat ech iech och kann an der Infobox verlinken. Dann eben dee selwer gematenen vegetaresche Lënsen Burger Patty, dann enke bëssen Ketchup drop an dann nach Avocado. Wéi gesot, dat Ganzt war e Rezept an sollt sou am Rezept och giess ginn. Dann nach de Rescht Avocado hunn ech dann nach bei Zaloot derbäi gemaach, jo. Och ganz gutt fir gesond Fetter an fir eben méi laang och saat ze bleiwen. An emmer alles aus der Avocado raushuelen well ech déi och net sou oft kaafen dann jo gett d'Schuel emmer bis de leschten Eck propper geman. Dann nach bësse Rucola do derbäi geman bei d'Zaloot an jo dat doten war dann dee färdegen Burger. Dann hunn ech decidéiert fir meng Liblingskichelcher ze baken. Do hëlt een 300 Gramm Zocker an dann 200 Gramm Botter geschmolz. Dat Ganzt gëtt dann verréiert. Dann kënnt een Ee derbäi. hunn ech wéi ee Profi opgeschloen an dann, jo, ass mer e Stéck Schuel dra gefall. Natierlech, am beschten héilt een dat dann mat der Schuel raus, dann geet dat eigentlech ganz gutt. Dat gëtt dann och rëm vermëscht zesummen, bis dass alles eenheetlech, ja, vermëscht ass. Da kënnt do eng Mëschung vu Miel, Kakaopudder an bëssen Salz an Bakpulver derbäi. Dat ganzt vermëschen ech da fir d'éischt ëmmer mat engem Läffel einfach sou well dat soss immens vill stëbst. Jo dat heescht fir d'éischt mol mixen mixen mixen a wann dat dann alles souwäit bëssen verdeelt ass mixen ech och dat da mam Mixer bis dass dat dann jo rëm eenheetlech zesummekënnt. Da kommen nach Schocklastécker dobäi fir eben wierklech jo komplett lecker a voller Schocklacookies ze ginn. Déi mëschen ech dann einfach ëmmer nëmmen eng Kéier mam Läffel dran, kann ee bestëmmt och mam Mixer maachen. An jo dat sou laang vermësche bis dass iwwerall oder alles eenheetlech vermëscht ass. An dann geet et och schonn drun fir dorauser sou Bullen ze maachen. Jo gesit ongefähr wéi grouss ech déi maachen. Déi Cookies ginn wierklech immens lecker, et deem een se net ze laang baken loossen an dann jo sinn se wierklech immens jo ech mir kënn ech komme grad net op d'Wuert mee déi si wierklech richteg richteg gutt vertraut mer do an eben d'Bulle si relativ grouss mee duerduerch ginn d'Kichelcher einfach richteg gutt An jo, da baken se och nëmme su 8 Minutten. Ech hun déi doten och scho bëssen ze laang dra gelooss. Wéi der gesitt si puer Ecker bësse schwaarz gin. An dat ass alles wat eben aus deem Deeg komm ass. An jo, dann hun ech als klenge Snack sou ee Kichelchen an eng Mandarin giess. Dann war et och schon Zäit fir d'Owesiessen. Do hun ech rem eng Zaloot giess. Ech hun de Rescht Babyspinat benotzt deen mer nach haaten an do derbäi dann nach bessen normal Eisbergzaloot geschnidden an jo den Dressing deen ech derbäi gemaach hun ass dee selwechten wéi aus dem leschte Video. Also wann iech dat interesséiert dann kënnt der dat kucke goen. Dann nach puer Tomate kleng geschnidden an derbäi gemaach An jo dann eben mat dem Dressing gëtt jo iwwerschott. Fannen ech mega mega lecker den Dressing, dat ass sou de Standard deen ëmmer doheem gemaach guff. An jo dann den zweeten Deel vu mengem Owesiessen wäert een Nuddelsgratin ginn. Dofir hunn ech eng Paprika kleng geschnidden an nach de Rescht Zucchini deen ech hat. Dann hunn ech Nuddele scho gekacht an déi do derbäi geschott an déi Schossel. an dann eben alles zesumme vermëscht mam Geméis, ähm, ja, bis das alles eben bëssen vermëscht war. Dann einfach normal Tomatenzooss do derbäi gemaach. Ähm, ech moossen dat Ganzt ni of, ech kucken einfach mal, dass et duergeet. Dann mat Salz a Peffer gewierzt, ganz wichteg, well déi Tomatenzooss ass ähm, eben net gewürzt gewiescht. Du kënnt dann natierlech och eng huelen, déi schon ja e bësse Basilikum oder irgendeppes dran huet, mee ech kafe meeschtens einfach so eng normal. Dann e bësse Ram nach dabei, fannen ech schmaacht se am beschten an rëm eng Kéier alles gut vermëschen an nach bëssen Salz a Peffer do dabei man. Dann hat ech nach ganz e bëssen gerapptene Kéis, deen hunn ech do och nach drënner gemaach, Dir kënnt eben nach selwer decidéiere wéi äh, kéisseg a cremeg du dat Ganzt wëllt hunn. Äh, bei mir war dat eben lo nëmmen nach e klenge Recht. Wie gesot, en eng Kéier e bëssen nowierzen, well dat Ganzt awer ja soss net genuch Gewürz ass fir meng Verhältnisser, mee dat kënnt Dir ja selwer äh, fir Iech probéieren. An dann dat Ganzt an eng Gratinsform gemaach. kucken dass alles ongefähr gläichmässig héich ass an dann hunn ech nach e Stéck Mozzarella einfach ja driwwer geluecht an e bëssen zerrappt fir dass iwwerall ongefähr gläichmässig vill Mozzarella war. An dann geet dat ganzt eigentlech och schonn an de Schäffchen. An do, ech man ëmmer ongeféier op 200 Grad. An fir wéi laang kann ech iech mol net soen. Et ass jo am Fong scho bal alles gekacht, ausser d'Geméis. Mee déi Stécker si sou kleng, dass dat eigentlech och séier geet. An et war vläicht fir 20 Minutten am Schäffchen. Mee ech kucken do einfach reegelméisseg dran. A wann uewen de Kéis gutt ausgesäit, dann ass eigentlech och alles duerch. An jo, dat war dann mäin Owesiessen, eben bestoend aus dem Nuddelsgratin an der Zaloot. Ech maan och deelweis de Gratin nach mat gehacktem. Ech hat awer leider kee gehacktes do an esou vegetaresch ähm, ass och ëmmer mol gutt. Ja voilà, dat doten war meng éischt Portioun. Weisen ech iech nach enke wéi lecker dat ausgesinn huet. Et huet wierklech richteg gutt geschmaacht. An eben meng Zaloot mam Spinat an dann hunn ech mer nach eng zweet Portioun vun deem Nuddelsgratin duerno geholl, well ech hat jo vill Honger an et huet mer mega gutt geschmaacht, wéi gesot. An dat ass einfach esou einfach fir ze maachen. An ja, dat war et dann mat mengem Owesiessen. An dann kréien ech ganz oft d'Fro, ob ech nach e Snack iessen, an dat dote war mäin Owesiessen-Dessert. Ech hoffen de Video huet iech gefall an schreift mer wat der méi vu mir gesi wëllt an da gesinn ech iech ganz geschwënn am nächste Video erëm. Bis dann, ciao!